Ini mai tiga bengkah jerita ti dipedua bala uchu ba messenger ayu. Terima kasih ngagai ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai uchu. Tau dame nyadi kelalau tenggau singkang kaki bejalai laban dunya ukai semina duan mensia enggau jelu tang ngantu mega. Turai bala uchu udah diserurik ayu baka selama bebuai ke leka jaku inyau. Pia mega sepir tina engkeman. Leka jaku Iban ti dikena Ayuh nyerurik genap bengkah turai bala uchau ti dipedua ba ruai kitai tu mega jaku Iban adap ke menua ulu uchaw. Beketau ko munyi pengingat ti keterubah tu uchaw kami tiga sebaka iya. Nyiwa ba sitak apartmen ba menua Selangor laban ti nampung sekula ba iu. Apartmen kami tiga bisi tiga itik pangking. Baki aku dua iko nya. Bela ari menua kitai Sarawak, siko laut, siko agi kitai Iban. Laban apartmen kami nya semak enggau iu endur kami belajar nya kami sebuat nyiwa dia. Ungkus nyewa pen murah ga semilan ratus ringgit sebulan bagi kami tiga. Tiga ratus iko api ai besaup mayar. Nyadi ke jerita malam ti keterubah kami sebuat bemalam ba rumah nya lalu bisi utai nyelai nyadi kain mandi kami tiga tau diredai orang ba berinda. Kain mandik kami tiga sigi digantung dalam bilik pangking diri empu nitih kia. Sama bela nak memunyi kami tiga pagi nya. Enda patut sekali entara kami tiga tama bilik sama diri ngambi kain mandik laban pintu meruan tambit ari dalam. Sigi udah nak nyamai ati kami sebuat. Tang agi ulih tat. Malam ti kedua, rimut TV enggau kali ba dapur tau minah ke bukai. Rimut TV ba baruh panggau bakih aku laut nya, kali ba dapur tau ba baruh katil aku. Enda lah tat kami tiga agi. Madah baka aku laut siko nya ngagai ketuai semayang sida lemai nya datai meh orang semayang ke bilik kami udah tembu iya pun pulai malam nya nadai utai nyelai nyadi gaga meh kami sebuat engka utai nya udah hari tang meh malam ti keempat. Balat amat utai dalam nyemari dapur kami sebuat labuh. Butur sus, butur kicap abih pechah dini ari dalam urung nya pukul tiga pia meh. Lalu enda ulih tinduk kami tiga sepenudah nya. Siang hari, enda sekula kami. Bakih aku laut lalu bejaku. Uji nuan nanya Bepai Chiban, Ni nemu iya ulih mantu kitai? Pia ku tudah tuai. Nya aku nanya admin Pai Chiban ba messenger. Udah ke berandau semua, berumban meh kami sebuat bebeli ke keresa ti diasuh admin Pai Chiban giga. Lemai nya mega. Kami ngadu ke utai nitih ke padah iya. Kachang ijau enggau tepung bela sekilo beli kami tiga. Semperung sigi bisi ba rumah. Meli dua bengkah keresa nya aja. Malam nya jenak ti induk. Nadai ninga munyi utai sekali kami sebuat. Dani pagi hari peda aku. Baki aku dua iko nya. Nyau beberap gegetak nemu kita bisi bekau tapak kaki yana mit baru ada ba tepung. Bekau tumbung iya mega pen bisi baka ti duduk. Semperung ti bisi leka. Ijo tujuh leka ti asuh admin page Iban nya tau nemu penua. Nyau chelap aku pagi nya enda mandai. Besampi meh aku nitihka dipadah admin Iban sebedau muai keresa nya ngagai itung sampah besai ba baruh apartment kami. Ta antu tuyul rana-rana ti beduan kami tiga nya. Kati tau utai nya bisi ba benung negeri besai tu? Nya meh naka jerita kitai ti keterubah uchauk kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua. Beketuk ko munyi jerita kitai ti kedua tu uchauk. Jerita kelia maya nginti ba jelatung Seperia Sibu. Maya nya. Igat nginti enggau petunggal iya ti benama Kibin ukai nama amat nya ucha au semina nama ke Arung aja. Seduai bedarat ari endua nyiwa ngelawa jelatung. Agi jelatung lama maya nya suba. Empai bisi atap baka jelatung ke diatu. Sigi udah laun seduai nurun ari rumah laban ti laun pulai gawa. Seduai gawa enggau orang ngaga wisma sanyan kelia. Lama diri seduai gawa dia munya kenu ku Igat uchau. Enda alih ngelima taun ari terubah orang nyungkur Endua nya suba. Urung ngi jam semilan setengah malam pia meh. Seduh ai bedarat. Ari rumah nebing ai ngelawa jelatung seperis. Agi kelia. Bisi diri ga undang ba sebelah jelatung nya ucau. Luba ga seduai bulih sekilo lebih tauka dua kilo undang. Ulih seduai nginti maya ai badas. dipandik ke jerita. Datai seduai ba jeratung Spris, peda igat bisi orang siku udah dulu ngintai. Enda nemu bangsa nama laban ti ka bebuya petang jeratung nya kelia. Orang nya ngintai muai ari ulu, nyadi seduai petunggal iya tadi ari ili. Kira badas ga ai maya nya. Empai bangat lama gintai igat udah digurua kia. Peda ada beguyap bawa gintai. Bulih undang siku jalan nya pemesai. Betunggal ya kibin keterubah bulih. Ngait lajung siku mesai kuan enda biak. Nyau enda berasai hari pen nyau udah jauh malam semak jam dua belas malam pia enda mukai mukai hari pen belabuh ujan undai angka bisi sekilo ulih seduai ikan mukai mega bisi ulih seduai meda hari baka nyau bai igat mupuk kibin. Tembu ngadu ke keresa semua. Mupuk meh seduai mulai kediri. Sunyi enda ga maya nya. Nadai mensia ba sebelah tebing ai. Iya meh baru deka datai ba tebikung. Peda Igat bisi nembiak indu siku bediri nunga ke mua iya ngagai ai. Baju gaun naka patung bechurak chelum kena nembiak indu nya. Anak sapa meh nya pia ku jaku. Bisi nyabak nembiak nya didinga Igat tang enda nyarih iga ulih ke mending amat-amat baru dinga sabak nembiak nya. Kada enda tesat nebiak tu. Pia ko Saga mati seduai betunggal. Mansang meh seduai semak ngagai nembiak indu nya? Tanya Igat nembiak nya. Dini bala de umang? Nama deta kediri aja jauh malam mega tu? Pia ko Igat seraya nyandih kebau ginti ba. Pengadang tebing ai. Tang nembiak nya nak nyaut. Tanya Igat baru ga nembiak nya ucau. Peda Igat. Anembiak nya nunjuk ke tunga ai kin. Diperati ke Igat, tunga utai ditunjuk ke nembiak nya ucau. Peda Igat, ini tuai orang. Ba benung ai. Baka ti terbai. Mai igat ngumbai nya ini tuai orang laban buak orang nya buban. Dia ga panjai naka patung. Ini tuai orang nya melakang enda nunga ke mua. Meda utai baka nya, sepe igat pala iya. Nyau kembai besai. Bulu pegu ngenyit ngerenyang. Salah tu. Pia ku jaku. Ada bela enda meh seduai petunggal anak bapai ina binai. Bawa gi enti tinggal meh nya dia. Kapa ku nya? Pia ku Igat uchu mutap dalam ati. Ngi petunggal iya mega sama tinggal gi enti. Leka kaja meh nya. Ngerari kediri aja bela enda nadai ngira utai bukai agi. Undang enggau ikan semadi dalam kantung igat enti enda pia. Nya tinggal meh uchu datai ba rumah sepi igat isi iya. Ada nyilu. Ngujung ke Igat enggau Kibin lalu tabin. Igat enggau Petunggal iya. Bisi ati deka ngambi gintik seduai ti tinggal nyucuk tumu pagi nya tang meh seduai nangi. Ngai ke meda utai nya baru, pia kenu ke anak ati seduai ucuk. Kati utai nya tu bisi bebenung pasal? Ranjung begintik seduai iya. Pengenyau iya menya. Neh, nya meneka pengingat Igat enggau Petunggal Leo Chou ti nginti ba Jeratung Seperis. Kitai mindah ngagai jerita kitai ti kepenudi baka ke lemai tu. Jerita kitai ti kepenudi baka ke lemai tu, Chou. Dipedua siku, Chou. Minta dikangau ngena nama ilo nyadi ke nama karung pengingat tu nyadi lebuh ilo enggau aka iya nurun muat gintik tambih lebuh sida sebilik bemalam ba langkau umai. Ilo nadai ke madah enggau nyemetak taun utai tu nyadi ucau maya nya ilo beumur dua belas taun lalu aka tuai iya benama Igat beumur enam belas taun. Laban, maya nya kemisi sekula ujung taun, din meh sida sebilik bemalam belengkau umai. Nyadi umai sida ilo umas iya penyauh ari rumah panjai. Kira sejam meh ngena perau ngilik sungai. Udah nya tama anak sungai mit siti. Udah nya setengah jam bejalai kaki ari endur ninggal ke perau baru meh datai ba umai apai seduai indai ilo ku kita Uchau. Enti ai langkang. Ba sungai mit nya meh apai ilo ninggal ke perau tang enti ai besai baru meh perau ulih bai tama laban maya nya ai langkang ka penda bedarat meh sida sebuat. Datai ba langkau umai Inai Ilo lalu berengkah bebela pemakai semua bepanduk ke lauk. Nyadi Inai Ilo enda berapi ucau laun bisi asik chelap bai ari rumah. Semina manduk lauk aja meh Ilo enggau aka iya umak umpan ka dikena seduai ngenan gintik tambih malam lagi pia ku nya ucau. Apai lo nyerurik bubu ka ditan iya enti dah tembu merarau tengah hari nya. Iya meh utai dipanduk indai lo udah mansau magang. Sida sebuat pen merarau. Ngena enda geng kayu sida sebuat merarau tengah hari nya ko kita ucok pansuh lelabi ulih ilo enggau aka iya nyelam malam dulu. Kasam ikan buing sup ke entuk rempuk enggau langgu, gumpur indai ilok ba kaki umai, gulai tekuyung minyak enggau kulat lepik, gumpur indai ilok ba rantau jalai, lebuh mansang tadai. Neh, ni neh ngena amat ku kita ucuk engkayuk sida sebuai dikena nujuk leka se peda taba tengah hari nya dipandak ke jerita. Ari pen ngalih lemai ilo ngua ka iya mega nurun ngetan tambih seduai kira bisi enam iti meh ginti tambih udah ditan seduai madai enda mukai mukai dia deh ilo ninga orang tak ngensung ku kita uchau. Bisi dua kali meh orang nya didinga ilo ngensung tang meh munyi ke ensung orang nya tak layan amat didinga ilo uchu. Tak dalam sereta panjai munyi ke ensung orang nya keno ku ilo uchu. Indah enda baka orang kelia ngensung ngangau ku dua. Ilo ka nanya aka iya. Enda ga. Nya meh tudah ila bejalai. Enda tentu ka jauh ari aka iya ucau. Udah agi enti seduai abih di tan, seduai pun mulai kediri. Udah seduai madik datai ba langkau, ila lalu nanya aka iya, Aka. Maya tua ngetan ginti tadi, bisi ninga utai dia ka pia ku Wilo ucau. Nadai iya enti deh bisi ninga utai, anang lara anang mai jaku. Pia ko aka Ilo ucau. Ilo ngau aja. Iya meh cukup jam alai seduai muat ginti, seduai penurun. Iya meh seduai benung ba rantau jalai. Dingau munyi utai ba kampung nya dia. Tak senyeman ku kita ucau. Sida buang sida riga nadai memunyi. Nyamuk kerengit mega nadai meh ku kita ucau. Elo semina ninga munyi auh ai sungai aja. Nyelai amat malam nya sepe ilo uco ta asai ke diau dalam ti bayang. Tubuh ilo sepe ia ta ngerenjang. Puput ribut malam nya sepe ilo ku kita uco ta chelap rembus ke tulang. Aka, pulai tua. Nak nyamai enggau utai tu sepe aku. Pia ku ilo uco. Eh, anak guai, siti do gintik tua empai ambi. Udah tua ngambi gintik tua. Ti kepenudi pulai meh tua. Bayak nah jauh ada agi. Pia ku Igat nyaut tudah ilo Ujau. Iya meh seduai madik Datai ba gintik seduai ti ke penudi, dia elo tak ninga orang betabuh ko kita ujo. Tak munyi tabuh orang begawai. Apu salah tu. Enti orang rumah panjai bisi pengawa, enda patut sida enda madah. Tambah mega endua tu jauh amat ari rumah panjai. Enda patut munyi tabuh orang rumah panjai nyarih amat. Ulih didinga rindua tau. Pia kenu saga manah ati tudah ilo ucau. Aka iya dipeda ilo lama ngenung merening ngagai munggu seberai muak kilik ai. Meda aka iya lama merening utai kin. Perening ilo tang ilo nadai meda utai laban hari sigi udah malam. Petang aja mutai ba kampung puang nyedia ucau. Meda ka iya bangat enda enggilap meda utai kin. Elo lalu ka nengau ke lampu pijit iya tunga ke munggu nya Ucau. Teh enda mukai-mukai, Igat lalu narit lengan Elo. Elo ti tegepang ditarit Igat ba lengan lalu nyerauh, Anang inga udik. Am. Pulai tua pia ku igat uchu. Nai kati ku gindik tua da ka. Awek tingal ka ja pia ku igat uchu. Lebuh ilo enggau igat ti lari nya uchu. Dia seduai ngasaika kaki seduai berat amat. Asai ke ngai disingkang. Jang, dulu deh bejalai ke tua. Anang melawa deh. Bejalai ati diri aja. Pia ku Igat mekat ilu uchu. Ilu enda memunyi aja. Iya pun bejalai dulu ngelih aka iya enda malik ke belakang. Nya, Jang, bala sida daun idup tau rurut deh udah nya tikau ke belakang. Pia ku Igat ucau. Elo nitih tai ke padah ka iya aja enda nyaut. Nemu kita ucau. Malam nya seduai madah ngasai ke utai chukup nya alai ku kita ucau. Ba sebelah babas nya dia, nyau bekedemu aja orang bejako ni ke munyi orang ketawa nyau betelekik aja. Munyi serap kaki orang bejalai nitihka seduai kapa nyebut. Munyi serap kaki orang. Bebala mayuh nitih ke seduai ari belakang enggau sepiak-sepiak. Benung elu ti bejalai nyau cu, dia elu ninga orang bejaku munyi tu ku kita. Nya ngedai nyin ngaku. Nya meh ngedai ngi aku nyin. Pia ko munyi orang nya ucho di dinga ilo. Munyi orang ti bejako nya munyi ke tubuh dua luba ga bebala maioh. Nya meh ilo ti ninga orang ti bejako nya ucho enda nemu tunga agai seput tudai ilo. Nya asai ke ka padam. Laban ilo nemu. Sida nya sigi ukai mensia tang meh hantu. Nya udah berebut bala sebayan ku kita ucok, dilu sigi ngira diri parai aja malam nya sigi nadai jala idup. Bala sebayan dah ngambu. Malam nya sepi ilu asai ke ngai apus. Jalai pulai mega berasai panjai. Iya mesetui madik datai ba sungai mit siti. Ilo ninga orang nya bejako baru, tang meh munyi utai nya. Nyau majak jauh ko kita ucho. Nai, lepa dik. Nya bekau iya. Pia ko munyi orang nya ucho. Udah seduai datai ba anak sungai nya tadi. Seduai madik lalu ngelayang meraka sungai nya. Udah seduai datai ba seberai, sekali agi ilo ninga utai nya bejako. Nama nadai agi bekau. Bau agi bedau. Lapa dik? Dik meh. Pia ku munyi orang nya ucho. Udah datai ba seberai. Maliak ilo. Nuju utai ti bejako nya ucau. Ilo nadai meda ayas mensia siko tang meh ko kita ucau. Babas sebelah tebing ai nya ta baka munyi remang urang bebala maioh. Tang meh babas enda beteguyap. Jalai aja anang mayuh te perening. Pia ku Igat jaku ari belakang. Meda ilu majak merening te seberai. Ninga ka iya munyi nya, ilu lalu ngelaju ke singkang iya. Enda lama udah nya, seduai madik pen rembus ba jalai umai sida. Lebuh seduai udah datai ba jalai umai. Baru meh elo ninga munyi sida buang burung malam enggau jelu bukai ku kita ucho. Baru meh elo bado ngasai diau dalam tibang agi. Bejalai meh seduai madik niti jalai umai nya ku kita ucho. Enda mukai-mukai dia seduai bepansa enggau tiga iko sida serumah. Kini kita tiga buat pia ku Igat. Nanya orang nya tadi ucau. Nai, seduai madik nya tadi igat. Kami tiga tu asuh tuai rumah kitai bepadah. Ngagai langkau kita kian. Nasit ga betemu enggau seduai ditu. Igat, madah ngagai apai enggau indai seduai. Ibu indai kumau. Udah nadai lemai tu tadi. Pia ku siku ari sida tiga nya Chau. Udah sida sebuat berandau enda lama ba jalai nya dia Igat enggau Elo pen lalu mulai kediri kela enggau sida. Nyadi sida tiga mega neruska pengawa sida asuh tuai rumah bepadah. Datai seduai madik ba langkau. Igat lalu nusi kapai enggau indai iya. Utai padah ke sida serumah tiga iko nya tadi. Nama deh ku kita uchuk malam nya mega. Sida sebuat lalu mulai kediri ngagai rumah panjai. Datai sida sebuat ba rumah panjai. Meda sida serumah sigi udah begaga ke pelaman semua kenu ku jerita ucuk. Ibu indai kumbau nya parai laban puni asi pulut. Tengah hari nya Niang madah ngagai menantu iya bini kumbau madah diri tetenguk ka makai asi pulut.

Laban ti kiruh enggau pengawa bukai, dia ibu indai kumbau lalu enda ingat kasi pulut nya ucho. Lemai nya ari penyengiu ujan nyala. Angkat nurun indai kumbau madah diri ka mandi ke penai ngagai menantu iya. Pulai mandai ari penai, iya pun lalu rebah luput ba pala tangga. Meda indai kumau ti luput, sida serumah lalu begau. Indai kumau ti luput nya lalu pemarai iya menya uchau. Kenu ko sida serumah ti meda, Darah panzut ari mulut enggau idung niang indai kumbau maya sida begauka iya uchau. Ka ngumbai iya tepangka maya iya ti luput enda ga lebuh niang telentang luput dia laki iya lalu merap niang kenu ku apai kumbau uchauk. Sebedau niang bini iya nurun mandai, bini iya bisi madah kediri pedis dada. Tagang laki iya nasuh laki iya mandai ke ai. Tang minai kumbau enda mending ucau. Nemu kita ucau? Lebuh sida ke indu meri niang mandai, dia sida meda tubuh niang tak baka dipalu orang. Ari tanan bau iya muek ke kibok nyentuk ke perut iya muek ke kanan abi nya ucau. Baka abi kitai nyendik biak tau ke nyendik anu miek mit baka nya iya ucau. Nama deh niang indai kumbau lalu dintu sida serumah. Mujur meh pengawa sida ngintu niang maya nya ucau nadai utai nyelai nyadi. Tang meh lebuh sida nyengai niang indai kumau ba malam ti kedua, dia deh ilo bisi kenyap. Ba kenyap ilo nya ucau, dia ilo meda mayuh amai orang enda dikelala datai. Penyelai iya ucau, bala orang nya tak bebaik ke duku, bebaik ke sumpit, ni ke bebaik ke uduk meh nya. Dipeda ilo ucau. Nya meh kenu ku ila ucau bala orang nya baka ti deka nurun begiga. Bisi siku ari sida iya ngembuan tubuh ti jauh besai sereta tinggi ari sida ke bukai. Iya mega bisi mai uduk, uduk chelum sereta jauh besai ari uduk sida ke bukai. Orang nya dipeda ila ucau. Beragum, Pemanyai ragum iya tuntun dada sereta buak iya disanggul. Orang nya tadi lalu bejaku enggau bala iya munyi tau ko kita ucau. Peda kita. Mayuh amat bekau babi ba apan tu ditu. Ila kitai kitu baru napat ka pan tu baru. Ditu mah ku bulih babi bindu empai lama. Pia ku urang nya ucup jaku enggau bala iya. Ila ka rari tang meh tubuh iya berasai lemi. Dia ila ninga nyawa indai iya. Jang. Jang. Lapa dik. Dani iya. Pia ku munyi indai iya ucup. Ngerak tudah Elo. Elo ti dani nya lalu nusi kenyap iya dini hari nya ngagai indai iya. Elo mega nusi seduai madik digagai utai lebuh muat ginti malam sida pulai ke rumah panjai. Ninga utai tusi Elo nya, indai iya lalu ngelawa bilik tuai rumah madahka mimpi Elo. Udah sida serumah tembu ngintu niang indai kumbau tu, aki Manang lalu ngintu rumah panjai sida. Takah seminggu meh, udah aki Manang ngintu rumah panjai tu, dia elo lalu bisi kenyap baru. Elo meda. Orang ba kenyam iya ti dulu datai baru, baka kenyam ilo dulu tadi mega, ku kita uchu. Emm. Engka enda manik ba pan tu agi bala babi nya. Tu. Tu nadai bekau baru. Semina bekau lama aja. Pia ku orang ti betubuh besai nya bejaku, uchau. Cheng, cheng, dani. Pia ku indai iya ngereak ilu. Laban ninga tudah ilu nyau ngagu bai ke rerepan tauka reman. Dani pagi nya ilu mega lalu nusi ke indai iya mimpi iya malam nya. Lebuh ake maneng ngabas utai nyau chauk nemu kita, iya ti ngembuan tubuh besai sereta tinggi ari sida bukai nya ketuai sida nyumbuh beleng nyau chauk ti diau ba pun tapeng balut kara seberai rumah panjai sida. Sida nya meh ti ngagai seduai madik maya muat gintik malam dulu nyau chauk. Udah sida ngasu ba rumah panjai sida ilo ti dikumbai sida iya apan. Nya sida meda bekau ilo enggau Igat ti dikumbai sida iya bekau babi. Nasit Petara agi nyangkung seduai madai udah rumah panjai diintu baru. Keru semengat ga rumah panjai sida iya ucho.